ɔsɛ dabi o sɛ da meka na wama ma no wansi meme de sɛ wohwɛ social media ɛnneɛma mmienu na ɛtrɛnde ɛyɛ thomas yi ɛne maame agradaa ɛdeɛ eti ka meka thomas deɛ ne wie a na ma bɛkyerɛ ma dwen wɔ maame agradaa deɛ so ɛna wo nso sɛ mede awurade din mpakyɛw mpakyɛw ɛdeɛ maame nsɔle nkɔe sɛ wowɔ akwantuo mu wɔ aburokyire na wowɔ sɛ ne sika akɔ ghana Ma me nkamfo Lemfi money transfer mma wo. Wohu sɛ yɛ dollar rate ne ne euros ne pounds seesei asɛe. Na mmom sɛ woyɛ transfer na wopɛ deɛ ne exchange rate ɛwɔ soro paa kɛse deɛ a, me dɔfo, ɛyɛ Lemfi. Anigyesɛm a ɛwɔ mu ne sɛ, sɛ woreyɛ wo first transaction na wo use the promo code anaasɛ referral code bɔ no a, Me dɔfo, wowɔ America ne Canada na wosɛn de o first hundred dollars anaasɛ first hundred Canadian dollars a, me dɔfo, ɔma wo twenty dollars cashback. Ana dodoɔ no a wɔwɔ Europe no, Germany, Italy, France ne ne mpɔtam mu no nso no, woyɛ o first transaction na ɛyɛ fifty euros a, ɔma wo fifteen euros cashback. Ana dodoɔ no a wɔwɔ UK no nso, woyɛ o first fifty pounds a, ɔma wo ten pounds cashback. Ana sɛ wowɔ Amerika na wopɛ sɛ wohyepe wo nneɛma de kɔma abusuafo a wɔ Ghana anaa waa mu no, wodi dwuma bi na mmom wopɛ sɛ ɔde nneɛma no firi Amerika ɛkɔ Ghana. Anigyesɛm a mede nam yɛ Box Oak Logistics. Wɔn yɛ door to door shipping company. Wofrɛ wɔn aka kyerɛ wɔn sɛ ɛnam The Bona Show so ɛna wotee wɔn nka. Wɔn bɛkyɛ wo 10 percent discount. Ana wofiri akwantuo mu so na wokɔ Ghana na wobɛpɛ baabi ada wɔ Kumasi a, Edin no yɛ baako pɛ, Pikash Properties. Pikash nso, wofrɛ wɔn a, ka kyerɛ wɔn sɛ ɛnam The Borna Show so na wotee wɔn nka. Wɔn nso, wɔbɛkyɛ wo ten percent discount. Ɛya o, ɛya. Medafo, ɛnɛ during UTV show no, Sɔfo Kum Kyaakyaa ɛkɔbɔɔ yɛ maame Agradaa din. Na medafo, n'ano ansi koraa na Empress Gifty ɛka kyerɛ no sɛ ɔntumi mmɔ saa din no anaasɛ ɔntumi nka ne ho asɛm wɔ show no so. Ɔpa na kyɛw. Ne nyinaa ni, wɔn starte sɛ wɔn discusse Thomas Partey rape case no. Na Sɔfo Kum Chacha ɛhyɛ aseɛ no na ɔreka sɛ Thomas Partey ɛne yɛ maame agradaa. Wɔn na ɛretrende anaasɛ wɔn na ɛtrende yɛ. Ɛno nti no, ɔbɛdi kan aka Thomas Partey ho asɛm na ɔwie a Wɔde yɛn maame Agradaa jail no nso ayɛ dɛn? Atoa so. Ɛhɔ ana Empress Gifty ɛka kyerɛ no sɛ daabi, ɔntumi ɛmfa sɛbi maame no anaasɛ yɛ maame Agradaa asɛm nyɛ dɛn ɛma hɔ. Na mmom Empress Gifty deɛ wɔammie n'ano ammɔ yɛ maame Agradaa din. Montie nie, mo notisi ɛhɔ no ntoɔ. Ɛno nti no, Kumchacha ɛstate ne submission no, ɔkɔɔ n'anim kakraa bi ɛna ɔsaa de yɛ Maame Agrada asɛm no saa ayɛ dɛn ɛbɛwɔɔ no biem. Na ɛhɔ na Empress saa baa mu sɛ, Dabi, ɔno na ɛyɛ host for the night. Ɛno nti, sɛbi ɛwɔ sɛ Papa Kumchacha tie n'asɛm. Ɛyaw. Sɔfo Kumchacha, na sɛ wo ara wonim sɛ yɛ Maame Agrada, ɔne Empress Gifty wɔ court case. Wɔ court case a sɛ bi ɛho asɛm koraa nyɛ den nsi yɛ ana waa wonim bia mu nso sɛ yɛ maame agrada ya jeli no ɛna so far as a sɛ bi empress ana e host show no a ɔsa ne ne wɔ asɛm wɔ court a sɛ bi yɛ maame agrada de ne bɛsi high street yi so di n'atɛm anɔpa awia ne anwummerɛ no sɛ bi ɛmaa deɛ wontumi ne di n'atɛm ma ne nsa entertain o me adeɛ baako a ɛyɛɛ me wanwani a show like this no more times na yɛ wɔn discuss ansa na wɔn atena ase Sɛ me me nkɔɔ show no so dɛ nti mentumi nhu sɛ ebi a wɔn discuss behind the scenes ansa na wɔn abɛtena ase a. Ɛno nti ɛyɛ me nwanwa sɛ Kum Kyaakyaa bie n'ano kaa sɛ ɔnsɔre mfiri show no so nkɔ anaa. Saa asɛm na ɔkae no medɔfo ɛyɛ m'adwene mu na mempɛ sɛ mɛfa mmerɛ bebree yɛ mɔnwura UTV na ɛkɔhwɛ the drama ankasa ɛkɔɔ so during the show. This week no ɛyɛ yɛn ankasa yɛ superstar ɛyɛ eh, pate an a wɔbɔ bɔɔl wɔ amanɔne a sisi akora mi sɛ eh, ne ɛyi a ne contract no koraa no ɛm sɛ a ɛndi a ɔrehwɛ sɛ ɔde n'ani bɛkyerɛ baabi foforɔ esan sɛ wo- wo- apɔmuden no wɔ hɔ ahoɔden no wɔ hɔ ɔbɛtumi abɔ years asan ɛde aka wɔn na na wɔtwe yante asɛmpa Deɛ ɛte ara ne sɛ wɔde abɛto mu sɛ wɔse ayi bɛyɛ I think um, yi bɛyɛ two three years ni ɛna wɔbɛkaa sɛ eh, wɔde bɛto hɔ sɛ eh, mmaa bi is alleged because asɛm no wɔ court sɛ wɔn se eh, baako se yɛn nua no aseesee no ba aseesee no mpamkyɛ wɔn te ase because eh, eh, koraa so hwɛ Ɔmo yɛ three no baako se yasee sɛ baako so se ɛyɛ rape rape no mienu nipa baako no ɔse yɛ rape no mienu ɛna second one no so se ɔno so yɛ rape no miensa eti sɛ nnɛ no me mpanyinfoɔ wɔ ha no mu sei na ɛɛ yɛde akɔ court asese a ɔmo ɛɛ ɛɛ bɛ pɛnsɛpɛsɛ nsɛm no mu na bibi kyere m'adwene kakra ana sɛdeɛ ɛmaa miensa no. Epia bɛka, menim sɛ rape ɛyɛ baako anaa mmienu. Mekɔ a na mebisa because mepɛ sɛ mete biribi ase sɛ sɛ obi ne wo da baako na ɛyɛ rape anaa mmienu na ɛyɛ rape. Nti sɛ mpanyinfoɔ hɔ adeɛ yɛbɛtiesie. Sɔfo, me start wɔ so mpɛ sɛ mebisa sɛ adeɛ epie na wɔtwe anaa ebɛtumi affect yɛn nua ne career ne next journey ɔpɛ sɛ ɔkɔ no anaa sɛ mmaa mmiɛnsa.
Maame mɛda wase na memfa kwan so nkyia eh, chief of staff okay. ɛyɛ Mr. Julius, Julius Debra, Debra. baabi wɔ biara nyame nhyira no na ɔma no nkwan wa ɛne yɛn ayɛ president JDM mhm. ɛne ne vice mpanimfoɔ a ɛhwɛ yɛ nyinaa nyame nhyira wɔn Reverend Dr. Isaac Owusu Bɛmpa na sɔfo Uche mo nyinaa nyame nhyira obi biara Eh, Maame, wohwɛ naawɔtwe yi mu a, ɛm sɛ aberanteɛ no ɔna ɔda TV no so no, eh, ne ho ɔfɛ paa, kamakama paa, na ɛyɛ me ya mm. sɛ sɛ nneɛma wei ato no mm. anaasɛ eh, wakɔhyia biribi sei ɛti wohwɛ social ɛne ne media ɛm sɛ Ɔno ne eh, Maame Agradaa ɛna ɔnwo trɛnde paa nti menim sɛ yɛka wei wie a na yɛaka Maame Agradaa deɛ no yɛka wei wie a na yɛaka Maame Agradaa daabi o sɛ
wohwɛ Da ɛna me se social media no. Sɔfo me si daabi mpa kyɛw. Wa mama no ansi o. Daabi me nka.
Social media.
E de aba no na me me kyerɛw de aba nti o de ka de ɛwɔ so no ka wei. Me sɛ mpa kyɛw. Me sɛ ni di. Saa. Me pa kyɛw.
Mpa kyɛw. Okay.
Me das.
No problem.
Nti no eh ɛne ɛmɛkɔ wei so. Ɛhia na mpɛ sɛ.
Ae.
Na ɛmɛkɔ so na ɛgya. Aberanteɛ no mo se yɛfrɛ no Thomas deɛn?
Sam se yɛfrɛ no sɛn? Ɔse? Yɛfrɛ no Thomas Partey. Sɛ noa na mebisa yi sɛ me lɔya na ɛte yɛn bu anaa wonyɛ me lɔya? Thank you ɛna na mebisa sɛ aberanteɛ no yɛfrɛ no sɛn eti sɛ ɔse menkɔ ɔno so deɛ a mɛkɔ ɔno so. ɔsɛ dabi wosɛ dɛ meka no wama ma no ansi meme de sɛ wohwɛ social media nneɛma mmienu na ɛtrɛnde ɛyɛ thomas yi ɛne maame agradaa ɛdeɛ eti ka meka thomas deɛ ne wie a na ma bɛkyerɛ ma dwen wɔ maame agradaa deɛ so sɔfo ɛna wo nso sɛ mede awurade di mpakyɛ mpakyɛ ɛdeɛ maame nsɔre nkɔe ɛnyɛ sɛ wosɔre akɔ wode nya ahokyerɛ Dabi, ɛnna ma me nsɔ ne firi suo ne so nkɔ. Menkasa branding issues no. Mesi wontumi nka.
Deɛ na mentumi nka. Mempɛ sɛ wobɛbɔ obi edin wɔ ameka pate so let's talk about pate. Ɛnyɛ wo na woka o, ɛyɛ me kum kyaakya. Ɛnna me me sɛ me yɛ host.
Me na me control show no. Nti sɛ meka kyerɛ sɛ this is the line we are going you go according to. Okay, meda ase, nyame nhyira wo. Eh maame, abranteɛ no n'asɛm na ɛyɛ me mmɔbɔ na ewiase no bɛrima bi ɔwɔ asase wei so bi ɛmfa ntu ne tirim sɛ saa adeɛ wei ebi bɛtumi ato no na wowɔ hɔ a Yesu ɛbaeɛ ɔkyerɛ yɛ mpaebɔ bi na mpaebɔ a ɔkyerɛ yɛ anaasɛ mpaebɔ wɔ Bible mu a yɛ a mebɔ ɛyɛ me dɛ paa yɛ Matthew chapter 6 wokan ɛfiri nkron no bɛdu du mmiɛnsa na du mmiɛnsa no koraa na maame ɛyɛ me dɛn ɔsɛ ɛmfa yɛ nkɔ nsɔhwɛ mu na yie firi musuo mu ɛne ɔhaw ɛne amaneɛ mu ɛti nipa biara wɔ hɔ a yɛabɔ mpaeɛ sɛ Nsɔhwɛ remmehyia wo. Te aberanteɛ yi, barima bi ɔwɔ asase wei so bi a ɛka asɛm wei bi a, ɔnhwɛ sɛdeɛ ɔbɛhu aka nafa. Ebi sɛ kraman ka nipa a, yɛ na ɛnyɛ news. Nipa kɔka kraman pa a, yɛ na akɔ akɔyɛ news. Ebi sɛ sɛdeɛ na wobisa akɔhyɛ sɛ nipa baako tumi werɛpu ɔbaa. Sɛ werɛpɛ baako. But ɔbaa baako se mmienu, baako nso se mmiɛnsa nti mehu rape no. Ɛɛ sɛ ebi wɔ hɔnom a ɔyɛ wo mpena wo girlfriend a wo ne ne teɛ a wo ne ne nam ɛna ebi a waba wɔ hɔ ɔbaa wɔ hɔ no ebi a wopɛ sɛ wobɔ game no ɛyɛ adwuma no ɔse daabi mema wonyɛ adwuma no petere petere petere petere petere na akɔ wuram ɔenjoy Oh yeah, wɔn sɛ nti na meka biribi sɛ kraman ka nipa a ɛnyɛ news nipa kɔ ka kraman a na ɛyɛ news ɛna according to ɛɛ eh, deɛ mɛsua kakra no mhm. yɛso wɔ nipa do koraa ma wɔn ho kwan a mhm. na sɛ sɛbi o ehyɛ mu no mhm. otumi kato sɛ a wɔn ho nsan no otumi kato sɛ tu na adeɛ wɔ ani yɛ den tu. dabi o ewu di mmarima mako mako hundred gyina hɔ a mhm. ayɛ abaako pɛ na ebi wɔbɛtumi yɛ tu
yɛ wɔbɛtu afiri mu because sɛbi bɛrima biara ho ba anaa nipa biara ho ba wakɔ ewiase foforɔ yɛfrɛ wɔ new jerusalem. baabi a wonam kora wonhu w'ani yɛ pagyapagya ne sista yi aka deɛ ɔsɛ bra yɛ a wo ho ba yɛ atu obi kora tumi ka sɛ wo ho bɛn fɛ nwum na baabi a menam no menim sɛ ɛgum dabi ɛti ɛno na yɛ a ne yɛ se ɔka kyerɛ sɛ wo ne ne du baabi a te sɛ bi a meyɛ example mm-hmm. mo drive mo kɔ kuma se wodu nkɔkɔ a ɔsisi fam.
anti wɛnsi yɛ rape. wɛnsi yɛ rape. sinafa wo bɛyi. dabi mi kɛm adeɛ sɛ mi konya wo bɛyi wɔn konya bootu wɔn fa ɛde atoa so eti sɛ wɔntu na sɛ wotoa so mmea so kakra pusi pia kom kakra wɔsi yɛ yɛ rape
ɛnu nunu o. two times o. two sɛ ɛsɛ nipa ko no kɔɔ two times. thank you sɛ ɛna mi ka sɛ. Ɔbɛyɛ wo mpena a wo ne no wɔ hɔ. Na mmarima wɔn ahoɔfɛ tie asɛm wɔ yie paa. Woyi boronsam firi wiase a. Mhm. Saa asɛm a meka tie no yie paa. Mhm. Na ya na mese mmarima deɛ wɔn yɛmmɔ mmɔden sɛ da biara no yɛbɛbɔ nyame mpaeɛ na da biara mmarima bɛyɛ fasting sɔfo kum kyaakya mɛyɛ bi me nua bu ɛbɛyɛ bi me nua panyin kwamena kwamena obia yɛnyɛ fasting ne yɛmmɔ mpaeɛ pa because ɛmɛma yɛ mmɔbɔ mmɔbɔ a yɛyɛ ne sɛ